ke le dumedise baratwa ba morena yo a buang ke rre lekalakala go tswa tulong ya garankote ya lbc gompieno ke rata ke abelana le lona ka makwalo a le mabedi la ntlha re le fitlhela mo kgolaganong ya kgale ya bobedi re fitlhela mo kgolaganong e ntšha e simolola temana ya bosupa re be re tlolela go johane wa bosoma a mabedi temana ya bosoma a mabedi le bobedi mmadi ge a e bone a ka re balela yone Genesis 2 verse 7 yona e balega yana e re ke fa morena modimo a bopa motho ka lemu a budulela mowa wa bophelo mo dinkong tsa gagwe motho a nna mophedi jalo johane wa bosoma mabedi temane ya bosoma mabedi le bobedi
john 20 verse 22 yona e balega jaana balega jaana ya re a sena go bua jalo a ba budulela a ba raya a re amogelang mowa o o boitshepo
papa ka lebitso le maatla la morena jesu morena modimo wa ka le moso wa letsatsi le sa tswile lentswe la gago a lage dipelong tsa bana ba gago a le rute bophelo ba nnete lebitsong le letle la yena mophodiso wa rena ke latlha sefapanong ka madi a re a bona bophelo bo sa feleng amen makwalo a mabedi a re sa tso bua ka o a sa tso balwa la ntlha ke la genesi mo modimo a neng a dira tsotlhe ka lentswe empa he a fitlha mo mothong a bona go tshwanela gore a bope sa botlhokwa ke sa gore sa botlhokwa ke sa gore modimo a bodulela moya wa gage gore motho a tshele a tshwana le modimo haleluya modimo o ne a re rutang o ne a re ruta gore motho o dirilwe gore a nne a lokologile re ne re phela ko tshimong ya edene re sena matsapa go sena letsapa le le re fisang pelo re phela re na le kgolagano le modimo re tsamaya le modimo re ja le yena re phela le yena re dira tsotlhe le yena mathata a simologa ge re tsena mo genesis 2 verse 18 moo re bona modimo a ne a tsamaya fela mo tshimong ya edene a bona monna a iketlile moo a bona go sa tshwanna gore gore monna a ka nna a le nosi a mo direla molekane molekane yo modimo ge a mo dira a re e tla nna mothusi wa monna mmaba sathane a e bona a tsena molekane wa monna ka gore o ne a sa dirwa ka resistance e tshwanang le ya monna o ne a feletse a le complete efa ka moo efa a thusa monna gore go nne le phoso e e diragetseng efa a thusa monna go ya ko setlhare se se ne se le mo gare ga tshimo monna a tseya leungo a le ja ga simolola le molema le moja se se lokileng le se sa lokang ra simolola go iponela dilo tseo di bang boima maphelong a rena ra ikutlwela go sa beng teng le modimo ka dinako tse ding seo sa tswelela se nna se ntse fela yalo re sotlega ka lebaka la sotlega ka lebaka la sebe ka gore modimo a ne a ka se tsamaye le rena re le mo sebeng le a bona matsatsi a ka jeno sebe se gaketse le ngwana o monnyane o setsa itse go ka dira dilo tse ka ba matlhabisa ditlhong go batsadi ba bona ge ke ntse ke ithuta ka lentswe la modimo le re seemong se re leng mo sona re ka se bone modimo re ka se utlwe modimo a bolela le rena direct modimo o tla bolela le rena ka dikai modimo o bolela le rona yang modimo o bolela le rena ka malwetse modimo o bolela le rena ka di-financial situation tse re iphitlhelang re le mo go tsone ge motsadi a kgana ka go mmetsa o a ba sa nyake go mmolaya o a ba rata go mmusetsa mo tseleng yaanong le rona re tswile ko tshimo ya edene e se ka ge modimo a re tlhoile empa e le ka ge modimo a leka go re sokolola gore re itse go ikoba re boele morago re tle ko wena re kgaogane le tseo di fatlhang leitlho la gae di fatlhang leitlho la gae modimo a e bona tabe gore ke nnete bana ba ka ba sotlega ke ge john 3 verse 16 e diragala a romela morwa wa gae ya tsetse a le nosi go tla go rona go tla go swela dibe tsa rena modimo o ne a e bona taba e gore ge a ka se romele morwa wa gae tsela e tsamaile ya sebe re ka sa tlhole re kgone go boela morago re ne re fitlhile mo pointe e ba e bitsang calbisak yaanong jesu a tla lefatsheng le le ka kwano a swela dibe tsa ka le wena re mo ngwageng wa 2022 ngwago sa tso feta o re re go bile di ditlhakatlhaka go bile di ditlhakatlhakano tsa dintwa go bile di ditlhakatlhakano tsa di monkey pox re re re re sare re ikhuditse matsadi a covid-19 empa lekwalo la ka jeno la johane wa bosoma mabedi temane ya bosoma mabedi le bobedi le re gakolola gore ka ngwaga wa 2022 22 ke moo jesu a buang gape a budulela moya mo go bona a be a ntsha taelo ya gore re amogele moya o galalelang ge re ka be re le meago ne ke re tla re ka puo ya seng re re jesus o ne a re refurbishiwa se refurbishing ka puo ya sekeresete re ka re he was reviving our spirit ka go budulela moya o ne a re busetsa ko morago gore gore rena re be teng modimo o ne a budulela moya wa gae gore botshelo bo be teng go rona gompieno jesu o budulela moya wa gae go rona gore re itse gore ka nnete ka seo ka sa tlhole re ba le mathata botlhe bao ba dumelang go jesu kreste ba ka seswe botlhe ba ba dumelang go moya o galalelang ba tla lwala ba tla fola bao ba dumelang go moya o galalelang ba tla nna le mathata a ditšhelete empa modimo o tla ritibatsa bothata boo botlhe ba ba dumelang ba ba amogelang moya o galalelang ba tla bona mathata tla bona mathata a bona e a sa lekane le ka nako e ba ne ba sena le moya o galalelang gopola gore jesu ga a tsamaya o rile ga ke le tloelele ke le masiela ke le tloela le moya wa galalelang e tla ba moemedi wa lena le ka jeno jesu sentse a na re gopotsa ka 2022 gore bao ba amogelang moya o galalelang ba tla utlwa ka sello ka sello le khuruane wa meno go bao ba sa itseng boleng le botlhokwa ba go tsamaya le moya o galalelang ke ba bakae ba rona ba kileng ba tshwara ke kokwanatlhoko ya covid-19 ke ba bakae ba rona ba kileng ba tsamaya ba ba sena le sepe ka mo pokotong ke sa bolele ko dibankeng empa mohau wa modimo wa ba le rona gore maphelo a bona letsatsi la ka jeno a ba fetogile 2022 verse 22 e bua le rena gore ke nako ya go amogela moya o galalelang beke tse tharo tse e fetileng ko kerekeng go ne go na le mme mongwe a tlisitse bopaki mme yo ko tirong ya gae it's a manager o ne a nna le bothata ba mokwatla a ya docteng doctor ya mo referela to the hospital ga tsena ko sepetlela ba mmolella gore the operation they are going to make is more than five hours mme o a khubama a ya o galalelang go tsena le ena ka mogare ga theater ke le bolelela se gompieno gonne mme o ga se le dikgwedi tse tharo o setsane ka dinao o kgona le go kgweetsa yes Ge a dula mo fatshe Sontsane a bontsha gore nnete karo e dirilwe mo mmeleng wa gae e ne e le e tona e se e le e tena e tona e seng ka e tena e tona e seng kana ka sepe empa ka lebaka la gore mmeo o ne a tshwana le Tafita a bitsa moya o galalelang a mo kopa go ba le yena ka tsatsi le o tsena ka mo theater ba bantsi ba rona ge nkebe le rona re sa laletsa moya ga laletsa a ke tshepe le letsatsi la ka jeno re ka be re eme ka maoto a mabedi a ntse a eme mo pele mo a neela bopaki ke mo lebeletse a bua ka utlwa ke bona kgalalelo mo dimo ga tlhogo ya gagwe o ne a e bua in spirit o mo utlwa gore ke motho ya tlhaloganyang gore o bua ka eng ga a bua ka matlamo ya go galalelang yaanong the same holy spirit Yo a ne a tsene lebetheng le ka jeno Morena Jesu o sentsana a mmusetsa to us o re bana ba etsho moreneng a re amogele moya wa halalelang re bone bophelo bo sa feleng modimo o a re rata modimo a re latlhe ke rona re ne re mo latlhile this is the time ya gore nna le wena bana ba etsho moreneng re boele tseleng ya rona gele maatla moya o halalelang re tlogele go nyatsa re tlogele go itirela boithatelo yes go bao ka jeno ba sentsane ba bua le ka melomo ya bona gore modimo ga ayo because ba bona the degrees tse ba nang le tsona ba bona di-qualifications tse ba nang le tsona ba bona maemo a kodimo a re a bitsang mo mankalengkaleng a ba tsamaya mo one mme nnete ko modimo o teng moya o galalelang o na le rena ge rona re ikoba re boela ditseleng tsa rona ba re ipitsang bana ba modimo matsatsi a rona a ka boela a ba boitumelo go ya bosakhutlheng go na le pina mmina thoko re utlwana le ibitsa the chorus ke na le moemedi moya o galalelang ge re ka e bina e tswa ka mo pelong nnete le rena e tla re tsena mo maemong a fetang a mme yo ntse ke bua ka yena ra iphitlhela o ka re re fetile re sa itse gore re fetile yang modimo o na le rena modimo wa re rata modimo sa re kopang sona ke gore re boele ko yena re mo dumele re mo rate re tsamaye tsela e a re tloetseng le moya o halalelang bana baetsho moreneng ga go selo se se tlholang modimo Modimo ke motlhodi wa tsotlhe bontsi ba dilo tse re iketseditseng tsona ke mathata ke maima a lebaka la rona go sa utlwe le go sala ditsela tsa modimo morago ke ne ke kopa tsatsi la ka jeno this is the year 2022 seletle ngwaga o go wela o senke o amogele moya o galalelang ka ona moya o galalelang o ke ona o tla re tshedisang gotlhe mo re palelang go o tshela teng ka moya o galalelang o ke ona o tla re agisa le baagisane ba rona bao re kgaoganeng le bona ka ntlha ya ga re ne re sena dikutlwano mo gare ga rena ka ona moya o galalelang o ke yone o tla agang dikereke wa di busetsa back to the status se modimo a se tlhoetseng ka sona ka ona matlamoya o galalelang o ke one o tla dirang gore le ge o ya tirong o e kamana ntlhotlho o na le lerato le monyeto le monyenyo mo molomong wa gago o itse gore ko o yang ko teng o setse a fitlhile bana ba etsho mo reneng a re seke ra letla 2022 go feta nna le wena re senke re amogele moya o galalelang senke re bone maatla le lerato la modimo tseo a re tlogetseng tsona le ka moya o galalelang a modimo a be le lona le nne le botshelo bo bo namileng masego le nala go ya ka